Makadii zvenyu vana vedzimbabwe makadii vatariri mese muri kunze kwenyika e, kusangana zvakare naambuya mavhu chigara mapa e, nhasi tiri kuda mbokurukura pamusoro pekuti vana baba vari kuroora nechido vachisvika pakuchata nechido vana mai vachisvika pakuroorwawo nechido vachisvika pakugarisana nevarume vavo nechido asi chazonetsa ndechekuti mukunogarisana uku Hazvisi kuzotora nguva. Love yacho yakungoita yema 2 ma minutes zvatopera, 2 minutes zvapera, 5 minutes zvatopera, 10 minutes, 1 hour. Kana kutorambana vanhu vachingopedza kuchata hanzi handichadi handichadi. Kungoenda kumba 1 week handichadi handichadi. Chii chiri kukonzeresa kuti zvidaro? Mweyai wapinda mamuri, mweyai wakapinda mamuri. Mweya here kana kuti kuzviitisa? Kuda zvinhu here kana kuti kuonererwa nevanhu? Ipapo regai timbokurukura nezvazvo tione kuti chii chiri kunetsa kuti zvisvike ipapo. Mhm. Chiri kuitika ndechekuti ndatarisa inini munhaurwa dzekudzidzisa kwandinoita china Mwari. China Mwari chedu chinodzidzisa zvechikapa zvemhando iri pamusoro inosimudza vana baba madlaruzani avo kuti vasavi vanopera kana kutarisa vakadzi vari kunze. Vana mai vazhinji vane dambudziko rekuti vane flow of I know, ruzivo rwakawandisisa rwekunochalenja baba vabvisa mari vachitenga mburufazi yako. Iwewe mburufazi yako waitengesa wakunoonererwa nayo yaane masanctions kuna baba. Baba vakutoudzwa kuti muvhuro chipiri chitatu ndopamuchasangana nemburufazi yangu. Baba vakutoudzwa kuti nhasi ndakaneta ndashanda basa rinorwadza saka naizvozvo hamukwanisi kusangana nemburufazi yangu. Baba vakurara vakangotarisa pamburufazi ipapo pasina chavari kuwana zvaakukonzeresa kuti baba vave nemumwe mufungo yekufunga kuti zviri nani ndikanotarisana nevanhu vaya vanongoti ini dollar for seven ndiri kureva dollar for seven rounds ndinokwanisa kuzvinunura kupedza ukasha hwangu pane kuti vaite chimhandara mubathroom vari vega kupedza ukasha Iwe wakavharira mburufazi mukati memagumbeze, maane system yekurarama akapfeka matrouse, maane system yekurarama akapfeka manight dress. Isu tinoti hukama huri pakati pemukadzi nemurume varoorana kurara musina kupfeka hembe zvachose kuitira kuti ganda remurume rijaire ganda remukadzi wake mukadzi ganda rake rijaire ganda remurume kuitira kuti vaviri munzwanane kuropa ropa riwirirane munzwanane kuitira kuti mugare muchishuvana Musave vanhu vanozoita kuti murume akaenda kumusha hanzi dai vatogarira ikoko nokuti vakadzoka vanoshusha. Asi vane vachishushira mburufazi yavo yavakabvisira mari yavaa kupuhirwa masanctions nemi mai zvakonzeresa kuti vana baba varambe misha. Vana maivo zvakare vari kuchema chema vachiti vana baba vacho kutaura chokwadi vangova vema 2 minutes. Hakuna murume anoti aenda pamusoro pemukadzi unongoita 2 minutes. Hanzi ndatopera baby hapasisina ndochiita sei imboshinga kubata mureza uyu zvikada ndinogona kuwana futi rimwe simba kusvikira mai vasvika pakuona kuti baba ava vakatopera havana chinhu izvo zviri kukonzereswa nemi vana baba muri kuramba kumwa watinoti mukatigare watinoti muriranyenze. Izvozvo zviri kukonzeresa kuti mbeu yenyu ikurumidze kuneta, mbeu yenyu ikurumidze kupera, simba remusana rishayikwe. Izvozvo zviri kukonzereswa nekuti muri kunyanya kumwa doro rinoshungurudza nyama, rinoita kuti mureza usatombosimuka zvawo nyange ukaona mukadzi akanaka sei mureza uchasimuka nekuda kwezvidoro. Vamwe vacho zvinodhaka muri kuzviwanza. Vamwe vacho kana mukange madhakwa pamuromo panobva pawandisa kushungurudza mukadzi, kutaura mashoko anorwadza, mashoko ane mathreats. Wapedza izvo zvanzi ndipe mburufazi yangu yandakaroora, tinenge taakuti voisi sevanhukadzi iri pamunhu ka mburufazi iyi. Munhu wacho ndinofungawoka handichadi nayo, nyangwe dai wakaibvisira mari inda unodzoserwa mari yako kwawakaiisa nekuti mashoko aunenge wanditaurira anondibaya pamwoyo. zvokuti anoramba kubva kuti mafeelings angu achizouya ndaakuona sendiri kurasa mafeelings ndaakuona sendakatadza kuroorwa izvo zviri kukonzereswa nana baba vanodhakwa vaine chinangwa chokunoshungurudza mai kumba kwozoita vana baba vari kungotiwo miri wavo wakakurisa mureza unobva wadzokera mukati nekuda kwedumbu rakurisa mai vanobva vashora mureza iwoyo kuti kadora ikaka kanomhanya makona api kangandipedzera here kadora kanyanya kushorekaka baba kuti vazive kuti kadora kari kushoresa mai vanenge vakungoshora havachadi bonde nguva nguva mai bonde havachadi chikonzero vari kuona kuti pandinosangana nemurume wangu handina chandiri kunzwa kutaura chokwadi tikasanganisa Motikari inoshandisa petrol nemotikari inoshandisa diesel ndo zvakaita baba mukadzi nemurume mumba. Saka diesel engine ndo vana mai. Mburufazi inodziya zvishoma nezvishoma kusvikira munhu apika. Apo tiri kunotarisa kuti mureza ndo unoshanda nepetrol. Saka kungoti kihii chitorova pasi motikari. Asi motikari tiri kuti zvasangana manje. Motikari yedu yasangana kuti inde paresi nemotikari yediesel. Kufambirana kwazvo kuri kubva kwanetsa. Kudziya miri kwemureza hakutori time asi kudziya miri kwemburufazi kunotora time kunononoka unononoka futi kudziya unononoka futi kukurumidza kupora saka vana baba muri kusiya vana mai vazhinji vaine nzara vamwe vana baba vakutozoshandisa zvigunwa izvi zviviri kunon'ona mukati memburufazi imomo kuti mai vavo vachanzwa mushe ndo zvichazadzikisa kuti mafeelings avo ese anyatsonzi apera uye mai vauya vangasvitswa nezvigunwe here kutaura chokwadi kurwadzisana ikoko kushungurudzana mai votora bhodhoro here votora banana here kutaura chokwadi zvakaoma sei kurara nemureza uchinyatsoona kuti uyu asi mureza hausi kusimuka hausi kumuka hausi kuita sei asi ukazvitarisa baba vanenge vachitochata nevamwe vakadzi vachiwirirana saka zviri kureva kuti mai vanopedzisira vabuda mumba imomo vanopedzisira kuti imba yaisi yangu izvozvo ndiri kuti vakadzi vese tine nhamo uye mune nhamo asi ndiri kuti dambudziko guru kwazvo ndivana baba Dai vana baba vagona kudya mishonga. Munoona mishonga yatiinayo panapa? Panapa ndine watinodya tinoti weti yegudo. Weti yegudo iyoyi tosanganisira zvakare murira nyenze uyu. Totora zvakare isu mugara gunguwo. Totora zvakare watinoti isu chipikiri, chipikiri ndichochi. Nhaika, tikange tazvibatanidza mai vanenge vakumwa yatinoti zvanamina ndiyoyi inzwa inini hakuna mumwe mukadzi anonaka kupfuura ini zvichireva kuti baba vanenge vatobatwa pachirimbani saka mai vanoswera vamwe hazvanamina iyi baba vanenge vasina chavambotora mai va, baba vakunorohwa zvino pagame apa vachakwanisa kusimudza mureza wauya wakadhakwa mureza watouya wakaneta mureza wacho zvikadakadora zvese zvabva zvatoneta mai vabva vatopera shungu mumba macho hamusina love zvakupedzisira mai vakungowacha chete nekubikira vana asi mureze hapasisina saka kufunga kwako iwe mai mureze vanenge vozouwanepi nekuti ivo vari kuda nekuti vatodya kapa vatodya mushonga zvanamina kuti vagadzirireka asi vagadzirira mureza pasina kadora uye kari kuya kakapera saka zvochiitwa sei kufunga kwako ndozvakonzeresa kuti misha mizhinji ive inoparara. Kwozoita kuti vanamai vazhinji vari kusangana nababa vanoziva bonde ivo mai vacho vasingazivi bonde. Chatinoti isusu bonde pakati pekusangana kwemurume nemukadzi, tinoti isu mai ngavazive chatinoti chikapa. Chikapa chiri pakati pemagaro. Kana mureza wapinda pakati pemburufazi, tinotambisa magaro edu tichisunga tichiregedza, tichisunga tichiregedza kuitira kuti baba vakwanise kusvika pakusunga nekuregedza. tiri kutovhura ganda rababa ndine hurombo kunana baba vakachechodzwa vaya nekuti ganda harichawanikwa zvakare kunakirwa hapasisina kasenza kakatoenda kuenda kwesenza iyoyo ndo yainakira mai kuenda kwesenza iyoyo yaivhurira ichivhura ganda richivharika ndo rinovhurwa namai kuratidza kuti mai ava vane chokwadi chekuziva mhando dzeku dzinoitwa pabonde kuti ndo chinoti chikapa ichocho saka kana usiri kugona kuvhura ganda nekurivhara uchisvitsa murume wako murume wako achikusvitsa chatinoti chikapa hapana ipapo saka vazhinji angova matanda vazhinji havatozvizivi nenhaurwa yekugeza kuti mburufazi yacho inenge ichinhuwa kunge yakaora kunge afishi baba havazofariri mburufazi yakadaro inonhuwa kudaro ivo babawo zvakare havageze mureza wacho unenge wakazara masadza saka izvozvo zvinoita kuti mai vashore vaseme kusvika pakuti nini handichadi imba yacho zvonokonzeresa kuti vaviri vanongogarisana vakurera vana hapana achida achiri kuda zvebonde chikonzero mumba maita uchapa mumba maita machapa vasiri kuda kugeza ndinotenda vana vezimbabwe ngatifarire kugeza mburufazi dzedu nemureza tofarira kuziva chikapa togonazve kumwa mishonga inosumudza musana misana yedu isaneta Vana maiwo zvakare kune makomba aya atinoti makomba vazhinji mburufazi dzedu angova makomba dhemu kunochera mvura nechitini kureva kuti yangowo kobvokobva hapasina chinhu ngatishandisei kudzora mburufazi dzedu nemishonga yatinoti mugaragunguwo inodzora chimhandara chinodzora wodzoka kuita musikana wanhasi murume wako anofarawo aisangana newe pabonde mvura dzisipo ndatenda zvangu maita basa